Antiere kod uh, wendo e studio kani Honorable Kennedy Ondiek wabiro loso koni kod kocha weche mopogore opogore motenore kod dongruok mar Homa Bay kaachiel kod dongruok mar duond od bura mar ODM. Arwaki e studio. Erokamano. Mos oganda oganda ni lolo iti. Ya kaw thuolo ni makende mondo uh, uh, mos jowa ni misauru mm. kendo mm. ageno ni ruoth ogenu kamoro amora ma untie kendo ritou. Mm. Adwa kawo thuolo ni kendo mondo akwanu hawi maber mm. e sani. Awinjo ni dede ka ochopo e gweng'wa. Yeah, gichopo Muhoroni. Eh, Ah. kunenogi to kik ugogi picha. Mm. Eh, Ng'at cha mane oriemb picha notwo ni kunenogi to igogi picha. Eh. Kunenogi to uchiwo ripot Eh. mondo mi sirikal okaw thuolo kendo haraka manyalo timo. Yeah. Ageno ni sirikal temo manyalo. Mm. E kinde mokalo kane wabedo kodi kaendi kane waloso kodi e Lolwe TV kaendi ne watemo loso ahinya ne warango ahinya weche mag telo kaachiel kod dongruok mar Homa Bay. Kuma bende ne wacho ahinya ni in kaka achiel kuom jok ma bende nosebedo jatelo manero mar Kibiri Wuod kendo ja Homa Bay mago ombulu Homa Bay ne ok imor kod kaka telo mar Homa Bay ne dhi manyiso ni dongruok onge. Kawuono wachako bedo kodi kendi ma in in iga mor. Ok ang'eyo ni weche olokore dongruok koro nyalo neno koso pod onge. Mm, namba achiel, uh, Jeff, ka nabiro moko seche ka, mm. nawacho ni nitiere gigo ma ok dhi maber. Yeah. E tend, kata log tich mar sirikal mar Homa Bay. Mm. Uh, kendo aparo ni ok aloko pacha yeah. nikech according to kaka gik moko gin mm. uh, adieri en ni ok gidhi maber zaidi uh. Ah.
gimedo mana kethore uh, according to me mm -hmm. uh, gimedo mana kethore mm. nikech gima timore uh, anyocha tiyo gi example mara ni kaka nyocha an member mar county assembly ma Kimiri ward mm. nagero nderni mokalo apar mm -hmm. ndara mana muko moko nagora gi ji e puothegi mm. malaw ji gi tinga puothe mondo mi aket ndara kanyo mm. To ibiro yudo ni kawuono bang' ka nasekete yawo ndara maketo mall maram maketo nyaka calvert mano first round Mm. mondo mi yud nderni gi koro itimo negi kata reshaping itimo negi maintenance onge ato to ma endi ok ot- ok en kibiri kende ma timore e Homa Bay county mangima eh, eh, nyocha ne an Homa Bay nyocha ne an dala Mm. kandiege adwa koni ni an awuon ka ok ni an ni an gi gari mar four wheel drive mm. to ne ok akal ja apiko gore piny ga apiko chuodho ndara chuodho mm. uh, yore man wagole ndara ma main madhi e villages ok okadhre unless ni koth ok ochwe to kata mm. sani ka koth ok ochwe yeah. to ging'adore ging'adore gin bugni ma samo geche mathindo ok dhiye mm. mano en poor performance to gima nomiyo wacho ni poor performance kipenjo department moro amora giwacho yeah. ni waonge pesa mm. To kipenjo national government kidhi e treasury nikech an gi power ang'e kuonde adhi e treasury apenjo treasury be usechiwo pesa ni yes pesa usechiwo to waya onge gopwa ma Nairobi nigo mm. sirikal ma national government onge gopwa ma big county mm. onge pesa ma pok obiro gimomiyo tingni mago mabeyo bedo e kacha o, o, e yard Ok ginyal golgi mondo ogogi mafuta mondo giringi kor gwenge ka gimaintain dak. Mm. An awacho niya, inyalo chiemo kama itiye. But gima timore Homa Bay en ni koro gichamo tich. Mm. You see? Chiem kama itiye to kik cham tich. Mm. Ma koro tich koro onge. Mm -hmm. Because uh, ka otinga odhi oneko oyweyo kata na kilomita abich. Yeah. To kilomita adek ero lalgo kik ywe. Mm. At least abich ywe. but jowagi kata inch achiel ok ywe Mm. Kata- Ilalo gi te. it's not, Mm. it's not right Mano yako. yeah, gikawo chuny ler mar gavana ma gavana nigo Yeah. giketo e e ofise makoro gavana ok nyal ata ok nyal crack a whip gavana ni ema ng'ama ok nyal riembo kata minister achiel Mm. nyise ni bwana you are useless go home Eh, that is, you are not helping Uhuru ka nyocha dwa loso legacy ne Nairobi, ne neno mm. kotimo nang'o ka ka ka mung'ane ne kiunjuri yeah. obukore ne jopiny ni kuneno dede go tugo picha mm. president Owen Miles nonsense no gonna go home ka ka in the ministry ka ministry chieng' monyocha wan iko moro kochia yeah. uh, minister mar pa, mar energy mm. wacho niya nodhi loso solar lights koro adoga penj ni waziri idhi loso solar lights owada onge pesa There's no money. Kidhi kata jangu isu chiro kwa chia tu. Mm. Chunyo mabe. Kama gava na bende kale pile pile. Yeah. Kadi dala. Mm. Paul so chung. Mm -hmm. To onge sola wi ka. Mm. Nyasa chia di kata stage. Mm. Don chu kauru kata timu ni udhi stage ni nyangu isu lo. Nyangu isu gine di kwa chia. Ibro yodo chumu chung. Ganyo kaka no chungi. Saa moro chola MCA. Yeah. Up to sani kata sola mondo fix wi. Though an meka na tiyo gi rieko na na make sure ni na deal gi contractor mana chune mano ruak gi te. No do koro ne pulse ruak to get sola because I was hands on. I was there. To moko mane samoro ne nitie rem matin maybe MCA not there. No di chungi yen to onge mach e wiye koro luth nie bugo to onge mach Yeah. so that is a challenge ma wantiego and the truth kopo ni jowa dwaro ni mondo wager Yeah. to wewu ok gigo jok ma wacho the truth like us ni gi attack wa ng'ato paro ni ani kawacho kamano koro nitie gimo ma adwaro to ok ayudo I'm telling you ni out of MCAs ma nyocha ni Homa Bay Yeah.
ok anyal wacho ni I'm a beggar I'm not a beggar aja ohala ing'eya ago ohala Kisumo ka Mm. I do my businesses. The only thing mawacho en niya We need money e departments. Mm. Natero motion e bunge mondo mi devolution mar procurement otim e department. Yeah. Ni koro pesa owuog e finance, pesa be distributed e departments. Mm. Up to today, county government pesa pod obedo held up in one department. Mm. Awacho ni awacha kawuono, mm. kawuono tarik adi? Kawuono tarik apar ga? Apar gochiko. Apar gochiko. Mm. Up to kawuono kore ka employees oyudo mshahara kawuono. Kawuono. I have every information. Mm. I get information from bank, I get information from every, I get information mm. from central bank. Even angoma kelo laxity machalo kama e county maduong' mar Homa Bay. Incompetence. Mm.
Ineno nitie the leadership pub, pub, pub, public finance.
Mm. Nigi gima iluongo ni Public Finance Management Act. Mm. Section 288 of Public Finance Management Act require ni wan gi gima iluongo ni Public Finance Management Regulations.

Almost all counties. Mm. Today wan go kwa chulo the salaries. Okago sirikal. The only thing en ni kane wadwaro government. Yes. Mane wadok wamanyo ni government. Mm. Nwabedo kaka ne wabedo. Yeah.
Ne wabedo an Karilu Sademba, wuod Rachuonyo mar Aigiti, ne an kanyo ero Professor Professor Keyo, wuod Karachuonyo mariek. Ne obedo kanyo gi Nerea mondi gini nyaka rachonyo mani neno e chika rachonyo mani neno mm. kobedo Miss President Kenya. Mm. Ne wabedo kod gi piny japuonj owidi udo mm. owidi gini. Ne wabedo go joma riek dala ma wacho niya iri kaka waketo jopiny yie gi gavana kendo mondo waduoke second term. Mm. To gavana nokono wanjo kama ondiek owidi ademba manerea nyar nyar nyar kochi nyakurayo winjuru wach ang'e kamogoya piny. Mm. Sirikal ni kadokie mutiyo matek madokie mm. ubro neno legacy madwawe ling'enyo mokwongo abro riembo jogi oko te mhm. abro yweyo odni gi ywech ah. anyo cha penjo kuma ywechno nolali eh. idietli mane obedo suone ywech olal ah, dono kuma ne poko ywech ywech mane idhi ywech olal ah. that is the truth joma ne nitie mapod nitie yes Petition ne ndiko ne County Assembly mar Homa Bay. Yes.
Wabiro kawo yo matin kae to waduogo ibiro nyiswa ni to petition ero nyaka sani rimo alose ni riyo chopo kanye bedo semi duoko e eh, ko semi duoko to duoko chalo nadi. Ma indien kuku mar wach koran jafulomba kanti rekod honde bukene dio ndieka.

Uh, kamano mara maintie jara ma Lulu TV maende en chenro mar kuku mar wach antiere kod onde bukene jondiek e studio kaendi waloso weche mopogore opogore mag eh, Homa Bay County kaachiel kod weche mag ODM bende wadhi donje uh, kaluwore kod gombo mare bende achaka rwaki e studio e eh, moso gando mane Lulu TV eh achaka ka fulu munda amos gi kendo ni sawo mm. ageno ni Eh, wawinje makare. Mm. Eh, agombo ni wabed abeda gi debate ma yeah. ok en mar goji yes. ah, John gi goji mm. the only thing an adwa wacho ni nyecha se wacho adieri uh. Ah, adieri mantie uh -huh. jomoko kana wacho adieri ne paro nago chumbo mm. an chumbo magoyo en achiwo kahaya ji chula to miya mane chumbna ok chumbo mar goji gi wach mm. uh, emomiyo ipenja penjo maro petition manitero cha eh, mm. natero petition nikech ing'e niya Mondo mi wacho winjre makare mm. nitie channels mitimego ok ibukri abuka ni ah, pop anawuo wadwa dhi go koko procedure mokwongo en ni petition county assembly mm. inyisogi ni kalure gi gima dhi kama kama kama aneno ni mae makosa man ka ng'ama kama owinjo bed ni ukele mbele u mondo upenje penjo mm. mondo mi ka ok onyal duoko penjo achiel ariyo adek Ne an gi penjo piero abich gadek mm. ma waziri Nicholas Koriko nowinjo bed ni dwoko. Uh -huh. To nok oluonge. Gimomiyo nok oluonge eh, ne obedo thuolo malach ka county assembly pok omiya barua yeah. mar dwoka mm. kaka petitioner. Mm -hmm. Nyocha gidwoka, an barua no nayudo tarik apar gabiriyo dwe mar achiel. Mm. Uh, to giwacho ni barua no ndik tarik abo tarik achiel na prariyo gachiel dwe mara dwe mar aboro higa mokadho. Koro akia gimomiyo ne pok gikelona barua no nyaka sani. But I don't want to deal with that. Reply mane gimiya en niya ni akwong atem avenue. Main avenue en ni mondo a petition governor mokwongo mondo mi oriembe because governor is the appointing author- Authority. authority. Mm. Nyocha andiko ne governor email tarik 22 mar barupa. Because ing'eyo jowa gi kiwacho adieri gi koro giketo lweny mang'eny. Koro no kadwa dhi natero barua physically. Yeah. Eh, nikech eh, inyalo inyalawi kuonde go jowa gi ong'iyo gi mibadhi go ma kidhi kanyo to inyalo ket ni yude moko an ok adwa lweny gi jowa. Ah. Nikech an arach e lweny ma kadonjo to ubiro winjo ni tiyo kore. Ah, dhi nyime. Mm. So, uh, na, na oro email, Mm. arito reply mar governor. Eh, en gi period ma constitution oyiene no nyalo replya to ka ok oreplya mm. to aduoko petition no e county assembly nikech yeah. i will have my letter nyiso ni nanyise mm. to he has not acted yeah. an gimomiyo adwa no relieve kata otere another department ka ok odwa riembe i believe ni finance is the heartbeat mar government mm. emomiyo nineno ka ni nitie bath mibadhi Nairobi nonyis minister mar finance otimo ang'o mm. o step aside kawuono wan gi kuru e tang mm. eh, gi deputy gi PS mare I'm mm-hmm. telling you ni gima timore uma base enough to tell somebody to be aside mm. nikech higa mokadho nyocha awacho chieng' moro ka drepe mag county yeah. jotich te mag county in, in Christmas nichamo kanye ibiro yudo ni chieng' krismas ninege gwendi moro mm. ilose chapadi moro in gi sodi gi kongi mo matin umadho gi jowadu nikech ne osechuli ka to ma sirikal mangima tarik mishara ma dwe mar apar gachiel mowinjo ng'ato celebrate go krismas ichule tarik piero ariyo gochiko ka krismas osekalo to jogi noyudo pesa almost two weeks before krismas mm. kaluwore gi report moa kuom central bank mm. Sama nyithindo dhi sikul dwe mar achiel wuod ma ichak ichuli mishahara mar Christmas late mar Jan mar November late to bas dwe mar achiel be ichak ichuli tarik apar gabiriyo tarik apar gabiriyo nyithindo osedhi sikul te to mae gima owinjo bed ni ichulogo fi that is what I'm saying the pain ma ji dhi through to recurrent expenditure to en gima ok deki I want to say ni development funds wa are not well managed. Mm. That is the truth. Kata ka koro this time ok adwa gora gi ng'ato mang'eny because the more ma mamedo wacho ne jowa moko be weni itgi kinyiso gi the this gin gilokore this ing'i mana ni hoi eh, eh, kama nena ok an jakwecho akalo kwecho ama honorable member Ok akweji. Ng'ato ng'ini o oh, mawa koro dwaro gimoro to mi mire no gogo ni o oh, adwaro gimoro to weto dhi nindo kech ode. To adwa ni mondo siptal ma bu dalagi obed machiegni magara ko nindo kech. Hmm. To yath nitie onyadhi imiye panadol duoko ni kech ma rem mar kech ma. Uh, that is the truth. And I'm focusing hmm. on ni ka wanya bedo gi governance. Hmm. Ne chawicho ni governor ni igari yo mudongi orome timo something. Eh. To bineno kama nyalo dhi timore. I don't see nikech ing'e niya jogo mako mateka finance mm. an gima litna ni finance omak mateka mm. when money is not released adwa koni ni kata kor gweng ka pesa mar contractors ok nya chul mm. mishara odonje loan te pesa ma nyabedo kor gweng en mar contractor matin motiyo no chule odhi onyiew omena Eh, mano is what I'm calling for. Pay the contract like sani is very bad. Ni Ukuru ya tani minister ma finance Nairobi mm. wacho ni Homa Bay county mm. en achiel kuom counties mosechula no pending, pending bills. Mm. To jo our contractors ni e court Homa Bay. Gin e court. Because this is not true. Manya Katoni General noseoro the advo noseoro the, the state council mm. to that case. Ere kaka iwacho no chulo pending bills while one these are while one kaka contractors mano gima nyocha gipenjo. Yeah. One kaka contractors one gi gope gi an gi LSO ni gi LPO ni gi, mm. gi invoice. They have not been paid. Tiwacho ni usichul. Mano miriambo. Tiende niya, gidhi gi corruption gitero nyaka Nairobi. Gidhi mm. gichulo jomoko kucho yeah. ondiko ni gisechudo. Mm. Idhi ichulo ng'ato pesa kucho mondo ineggo jou piny ka. An mano kondiko wacho to nodhi goyo ng'ato. I'm telling you. Uh, wadonjo ne wechego koma giluondo luoro mar ODM. Riwruok bura mar ODM ma bende koro intiere ni eri nyaka sani eri koro ang'eyo ni gibiro loso weche mopogore opogore mag weko mag yiero gini ma pok gilando. Mm. Ang'eyo ni gibiro lando to already intiere kod interest. Mm. Inyalo nyisowa ni to in gi interest mane? Adwa wacho ni sirkand uh, gine chama mar ODM mm. en chama maduong'. Yeah. Kendo kamoro amora iwinjo ka nyaka joma pingowa mm. oko kocha wacho ni ah To koro kare ODM ka koro sirkende mag ODM ma, ma, ma, ma iwinjo ni wan ma namba achiel e Ukimi ni Ukimi ka, ka kigolo research mar Ukimi Mm. Homa Bay namba achiel kiwinjo ni wa- wan e jok ma ki- ka- ka- ka- kata jotendwa odhi odhi odhi odhi odhi wach BBI Yeah. wan ema jotendwa ok nyal wuoyo e mbele ji Mm. Kiwacho dholuo Mombasa, ing'e ni is really bad. Ah. Eh, mago gik ma ing'iyo ing'iyo the kind of people mm. ma wan godo ni are results of ODM nomination. Mm -hmm. Kore mwa wacho niya, party wa ichayo. Mm. Gimo mi ichayo chama en weche mag ODM nomination. That's all. Mm. Sama wuoyo kodi ni eh, ineno lawa mar wako. Yeah. Ng'ata ng'ata ma ja ja onagi gombo rwako lawa mar chungwa. Mm. Nikech mae kama chuny jopiny te nitie. ODM. Kendo adwa wacho ni kama wabede ni onge ng'ama ja independent. Mm. Onge ng'ama nya wuotho ni wa ni kako Joseph Oyugi Magwanga for example manyo chuchungo mabe gi Yeah. independent. Mm. Macha no chung independent nikech makosa manotimore. Ma, ma kata nange a few mistakes manotimore. Mm. I don't know whether noyombo or not, but what I know ni ne ok oland ne ok olande. Koro kane ok olande ibiro yudo niya ni nodwar another alternative. Nge jopiny bende really insisted. Mm. Mm. Adwa wacho ni niya jowa te onge ng'ama jo independent. Mm. Kata jok miwinjo noringo kor Magwanda kata joma noringo kor kor kor ng'ane Governor kor, Witi. kor, kor ng'ane Siaya. Mm. Eh, kor, joma noringo kor Gumbo. Mm. Joma noringo go onge ng'ama independent. E luowa ka. E onagi wa kata the truth. Jowa gin jo ODM te. An gima adwa mokwongo mondo arwakgi te kaka jachama, kaka delegate mar chama sani. Adwa kwagi mondo giduogi e chama, gilandre, gibi e redio ka, giwach wach chama, gikwa ng'uono kama ne kiero bedi weche mano bare mondo mm. waduog wariwre ki achiel mm. mondo mi awach ni an adwa solve problem mar ODM like this. Ah. Another point, you must know problem solving skills. Mm. The main problem we have, and we have a beautiful lady, Majite Gombo no bedi kuome. Mm -hmm. wan gi nyako majaber mm. ma yawuoyite gombo mm. wan gi chama ma man gi policies maber wan gi chama man gi wonderful party leader ingene once you have a wonderful party leader mm. everything is okay wan gi party man gi structures up to the grassroots yes. the only challenge ma koro wan go mm. and it ere kaka wa manage intra e, expectation ma jopiny mm. and anadwa ni wamed expectation ma jochama niya wadwa adwaro ni mondo wa manage nomination process mondo ibed e chama kaka Moi ne wacho yeah. ni kiamua ni idwa donjo e chama mm. idonjo nikech a ideology yes. mare mm. ohe ihero kendo idwa bedo jachama jachama ja mm. emomiyo awacho ni kaka wan jo ODM adwa manage kopo no miya thuolo mondo abed secretary general mar ODM chama at Orange House Nairobi mm. ok mapiny ng'eni jomoko nena ni one an mca ni koro o oh, inya dwaro secretary general nade i am out mm. mondo abed secretary general mar odm party mm. at the orange house National mondo mi mm.
ineno wan gi gimiluongo ni elections board mm. elections board gin jorieko Joma oyier kendo ogo kogno kendo tere vetting kendo bedo nominated kendo bedo appointed gin gin gi technocratic knowledge gin mm. jo technocrats. Yes. An as a politician waluoro gi gima iluongo ni a National Executive Council. Mm. Ma kae moting'o chairman ma sani wan gi Mbadi, kae moting'o secretary general ma sani wan gi Sifuna, kae ndiye moting'o treasurer ma sani wan gi Bosire, mm. kae ndiye moting'o secretaries mopogore opogore mar eh, mar political affairs wan gi wandaye mm. women affairs wan gi secretary ma women affairs youth affairs and what have you mm. adwaro ni mondo cohort mar politicians koro kik wabed jok ma be dwaro kombe dala mm. ma an kopo ni omiya thuolo ni mondo abed secretary general mar odm ok abi dwaro chung anything onge kom moro amora machaka laro mm. unless ni ok omiya Yeah. kom ok alar nikech Ma ok ni dwaro jako in jako mar ODM to ibi dwaro ok ok ni an jakom ok ni in jakom ODM Eh, idwaro od bura ma I- i- i- Lang'ata. idhi- idhi Ah. gori idwaro kom Lang'ata Ah. samoro in eh, the only person mofficial mar party moyiene dwaro kom En en party ng'at leader. achiel ma en Mm. party leader Yeah. emoyiene dwaro presidency Modong' kisebedo official to in official. Mm. Wadwa ni ipango chama e area ma intie kata ka in chairman ma sub location mm. ipango chama kanyo ma nomination idhi bede in charge mar nomination mm. polling stations mar in your area yeah. emomiyo an apango ni nomination jopiny onego ng'e kaka adwa notime mm. mako miya thuolo to mano madhi propose mondo time mm. wan gi kang'eny to counties pradek mag odien mm. ma wan sure ni wabiro time nomination mm. Adwaro ni an abiro timo nomination day by day, county by county. Ka abiro ni koro atime Kisumu ka. Machineries te mag chama ni Kisumu. Ma nyaka party leader ka tek to ni Kisumu cheko ni to be gino dhi kaka dwarore. Ma chairman nitie. Elections board te ni Kisumu. ma wa make sure ni ballot papers owuok sa apar gachiel okinyi ma sa achiel e wang'e gin e polling stations te kaka IBC timo yeah. but wan koro watimo county by county mm. bas wa make sure ni ng'at ma official mar party kata en ka all chairman mag constituencies mm. bedo na in charge mar returning officers koro chairman ma mbita en in charge mar a polling station mm. in Kisumu county mm. koro wabedo sure ni jogi biro chiwo only kaka ji odonjo kaka ji ogo kura kaka bas wa make sure ni wan gi police ma is in charge mm. ODM samoro biro yudo niya e, ng'amo mi pesa yeah. mar miyo kata police mondo madh uchaye pok omiye mm. koro police kata gimoro timore police ng'iyo ang'iya yeah. because he is not having any duty there it is very to kwe to pok oneno ka kwe moro kethore so ng'ato kwala kwala kwe ah. pok otimore ah. so that is the thing ni i want to be sure ni chieng' man kanto commandant mar police mar that county mm. is in charge mm -hmm. en gi partner and ma, uh, every polling station ayudo report by sapar kweno rumo or sapar achiel e wang'e an gi report te mar then wa declare gigi wan ng'ane oseyombo Ng'ani ok niya ni moko lande bungu. Mm. Ng'ato wacho ni yo wacho to uh, gavana nyongo to nodhi olande bungu kia kure. Ini wacho to unu tingo kia bunde udhi uchuno ng'ato. Nothing like that. Mm. En niya ka party nyocho tero materials. Yeah. Iyudo ni party otero materials ogol gi Nairobi to ochop gi Kindu Bay. Ati gi example magwen. Mm. Ochopo Kindu Bay. ing'eni ja- jakom raila odinga to ng'eni nomination timore samanga polling station dala to gigi material kaka oket okwamo kindu bei onge party official madwa golo gi kindu bei gi gach gi gi gach party matero samanga polling station ibiro yudo ni koro aspirants man gi interest gi gi Yeah. gi yudhe gi koro dwa kawo gigi kete geche gi koro ibiro yudo ni madhi geche moko rem Koro ibiro yudo ni sama ng'ato ting'o ballot papers dhigo, niwinjo ni jomoko nowacho ni ballot papers noyud e gacha. I was only transporting ballot papers from Samanga ne gin polling station mana tero Nyangawan water. To nikech ne onge gari. Idwa wacho ni chama ne ok provide gari. There was but ne nitie nikech itimo gigi country mangima. Mm. M- Secretary ochung' dwaro kome kocha, chairman lero kocha gi Karoli Mbadi seche ka olarore gi Karoli Karoli kuchocho. idwa seche adi midwa manage go nomination ma, ma, ma, ma samanga primary Mm, to mani ibi bende dhi- idwaro. Mm. dhi wakucho gweng'u kucho idwaro e kom the only person mowinjo bed ni dwaro kom en Raila Odinga thank you Bas. ma gima Wa- dwaro ah. streamline in the party Mm. en ni yudhewa Yeah. biro bedo ni gin gi duty ing'eni sani yudhewa gina gina kanyo ok omigi structure emomiyo sani kata sama minena wuoyi kodi nya kata chomo si ah, ki- wan si- kiny wan Homa Bay Yeah. kiny wan Homa Bay county nie wan siaya kawuna wan siaya kendo nyoro ne wantie kakamega wadhi to the youth party youth part of the party mondo mi wanyisgi gima wadwaro ni wang'ni kidhi tim to kik bed mi gibedo misused but gibed part of the process Wach ni mogik ne oganda. Uh, wachna mogik en ni namba achiel uh, adwaro ni ka nyasaye oyie to wang'ni Mm. party wa mar odm Yeah. odonji e state house Every ultimate goal, political party moro amora, ultimate goal mare ni mondo acquire state power. Mm. Wan gi good party, wan gi wonderful party leader. But samoro amora mowa fuel this vehicle wa, wadwa donjo go state house wayudo pancha. Pancha gi waseyudo gi moko bedo nyaka mana e iwa ka. Kawuono kibiro yudo niya ni ng'ato wacho ni nyaka engineer James Rege gi ma mane mbunge wa, ni ok jachama. Onge ng'ama ok jacham. Adwa kwayo ni wariwre wate wang'ni 2022 mondo mi wa make sure ni waduto kik wabed gi independent candidate mm. eyiwa wabed gi ODM ma marwa mm. wabed gi ODM ma- ma- manyalo timo free fair and verifiable nomination mondo jakom kama obede en itero ne ma result ni jokama bunge ma kama ma nominated e ODM en ng'ane ok ni biro gi nying ji abiriyo mm. koro Raila kia ni ng'ama oyombo ng'ama ok oyombo ah. abi ng'ata tuon ah, erokamano ahinya kendo diek akachako orad kendo rito masani ma indi ni wantiere Lolwe TV chenro mar kuk marach kod an Jeff Lumbaka oritu masani erokamano